batho ba bantši ge re bolela ga jwalo motheeletše re sepela ka tlase ga poifo e tliša keng yena ke dipolelo tše re di kwang le dilo tše e le goreng di a diragala kgauswi le rena mohlomongwe ka baka la ditiragalo tše di diragetseng mma mohla re palela ko go tšwela pele lebakeng e leng na lebaka e le gore go na le dilo tše re di bone di diragala tlheng le rena goba go na le dilo tše re di kweleng ba re botša tšona tše di re šitišang go tšwela pele ka bophelo Bjale lentšu la Modimo motheeletše le na le dilo tše dintši tše Modimo a re rutago tšona tše le goreng di le ka gore phafoša le gore tlišetša tshedimošo ya gore tsebang gore Modimo o gona Modimo lehlakoreng la rena. Batho ba bantši ba stakile ka bophelo ka baka la poifo ba bangwe ba sale ba yema ba pala ke go tšwela pele ba bangwe ebile ba tšhaba go tšea kgato lebaka keng na ke gore ke poifo Lentšu la Modimo le re Modimo ga a re fa moya wa poifo ge o sepela ka moya wa poifo ga o sepele ka moya wa Modimo go sa sepela ka tlase ga poifo a sešo hlahla ke moya wa Modimo ka baka la re moya wa Modimo go hlahla motho o mo tsentšha le ka moo batho ba reng ga go tsenege moya wa Modimo go hlahla motho o go phuša wa go šupetša le mo batho ba reng felo moo ga go tsenwe ya ba modimo wena o re tsena gomme nna ke na le wena jalo go tšwa go motho gore na o dumela go sepela go sepetša ke modimo goba o sepela ka poifo a bona o kare modimo o tla mo lahlana marate ke ka lebaka leo go le bohlokwa ge re phela mo lefaseng gore re sepelele modimo ka baka la re ge o ka tsena ditulong tše dingwe O tsentšha ke ke ke bagwera goba mohlomongwe o ke tsentšha ka bo wena o sena Modimo. Ee, go na le nako e, go na le ditirago tše dintši tše di ka diragalang nta di swae motho a ka ba le poifo. Mara ge o sepela le Modimo, o hlahla ke Modimo, o hlahla ke Moya wa Modimo, o a tseba gore gohle le gohle mo Modimo a go šupetšang gona, o ne šetše a beile batseta ba mangeloi ba e le goreng ba ile go leta gore o sepele ka gare ga tšhireletšo ya Modimo. ka mantšu a mangwe ke leka gore nna motheeletše ge re sepela le modimo a go sana poifo ge re sepela le modimo re sepela ka confident ya gore modimo o gona ene modimo ga a latlhetše modimo ga a swane le batho ba ba ka go šupetšang ba re ge o nyaka go ya ya kua mara ge dilo di thoma di thatafala ba gomela morago modimo re ge le tsena ka re ga mello ke tla ba ke na le lena Le ge le tsena meetseng, ke tla sepela le lena. A go na ntho e ka le dirang selo lebakakeng na? Modimo o re, I will be there. Ke tla ba ke le gona. Ge o wela ka gara mathata, nna ke Modimo ke gona. Ge o sepela ka gara meedi, nna ke Modimo ke gona. Ge o nyoga godimo ga dithaba, nna ke Modimo ke gona. Ge o sepela ka gara dilo tše ka moka, o ka no ba mohlomongwe o le ka mathata a lenyalo, ka gara lapa, dilo di thoma go hlakahlakana. Modimo o re, ge o na le nna, tseba gore nna Modimo I will never leave you nor forsake you. Nka se ke ka go lahla, nka se ke ka go tlogela. Ke gona gana fao ke sepela le wena. Motšheletše re lo bala lentšu la Modimo. Re lo bala Psalm 37 re lo thoma from verse number 1. Motšheletše ge re ntše re e bala, e tlo ba ka mokgwa wo Dafida a re botšang mesepelo ya gage le Modimo. Dafida, lentšu la Modimo ge le hlalosa, e be le motho o e le goreng o gotše a diša dinku. Yena o a sa lemoga ebile a sa tsebe gore na lebaka ke eng. O bale o bona nkare ke mokgwa wa go gola, mara Modimo o be a mo ruta go ka ba modiša. O be a mo ruta go hlokomela, o be a mo ruta mokgwa wa go tlo ba a good manager. ka gare ga ofisi ye modimo a mmileditšego yona dafita o botše le mošimanyana wa go nyetšega a ka phela ka gare ga sethokgwa mmereko wa gage e le go diša dinku mara ba sa tsebe phephosi ya modimo ka gare ga go dišeng dinku ka mantšho mangwe ke le ka go hlalosa gore ditiragalo tše dingwe motheletše tše di diragalang ka gare ga bophelo ba gago o ka no ba sa bone the future of it mara tše dingwe modimo bja maemo e le ga tseba gore o go preparelang ka gare ga bokamoso ba gago Maemo a mangwe re sepela ka gare ona re sa le ba bannyane, re sa tsebe gore Modimo o prepare a good destiny for us. Maemo a mangwe a tla ka gare bophelo a re pipa jale ka leru le leso re sa tsebe rena ga re bona re bona masetlapelo re bona go tlaišega re bona mohlako ka ra lapa mara modimo e ntše a prepare lo tše di botse ka ra bophelo ba gago that is why tafita o re ga e bokerate paulos o re ga e bolela o re dilo tše ka moka tše Di sepelela go re iša go go botse go ba ratago Modimo. Ngwanešu ge e le gore ka nnete wa tseba re Modimo o gona, Modimo wa phela, o sepetša go hlahla ke Modimo. Nna ke re gona ke re le ge mayemo a itla ka ra bophelo sa gago a e be go kgothala, o amogele o dumela gore Modimo ke a go leboga ka ra ditsela ka moka tšong sepetšang ka ra tšona ka baka la re ke a tseba gore dilo tše di nkiša go go botse. Bjale Tafita o re ga e bolela bokeng ya Pisalme 27, o re, Morena ke seetša saka le go phologa gaka, e re ke sa boifa mang? Morena ke seetša ka ra bophelo baka, Morena ke mophološi wa bophelo baka. O re, Gomme nna ke tla tla ke sa boifa mang? Dafita o mešena mantšu a gantšintši le kua Psalme 23 o re le Morena ke modiša wa ka nka se hloke selo. Ka mantšu a mangwe o ile a itemogela gore ge o sepela le Modimo ka ra bophelo ba gago a go sa ne nto o tlhatlang o sa e boifa ebile ga gona ntho o ka tlang o sa e hloka. Dafita gantši a dutše kwa sethokgweng kwa a dišitše dinku tša gagwe lentšu la Modimo le hlalosa gabotse gore go be go fela go e tla dibera go etla ditau di leka go ja dikwana tša gage mara lentšu la modimo le re modimo ba mo tlatša ka maatla a kgona go lwa le tsona a di fenya ke mo a ileng a lemoga gore ge o sepela le modimo dafeta o badile magamantši mo modimo a mo lwetseng ka re ga dintwa o fentše dibera o fentše ditau ntho mafelofelo ya ile e fenya a fenye monna o motelele monna wa sennatla le goliate a lemoga gore mo lefaseng mona go na le ditiragalo tse dintšhi tse di diragalang ka gara bophelo ba motho mara ntho e fang motho phenyo ke re ga motho a sepela le modimo goba ga motho a tsamaya le modimo goba a na le modimo o ba mofenyi moka paulose o ile a e lemoga re bana bešo tla ke le botšee go ditiragalo tše ka moka tše re di bonang mo lefaseng rena re ba fenye moka ka jesu kriste na mo fenye moka e ra goreng rena ge re sepela re sepela re fentše ga re sa sepela ka ra ntwa ka baka la re morena jesu o ile a re hlolela koteng ya sefapano rena re sepela re fentše re sepela re le ba fenye mara re se ra ka ra tsena ka gare ga ntwa Ba ke re gona ke re tlhabano ye a se ya gago e fe Morena. Ge o le ngwana Modimo o kwešiša taba tše, o tla lemoga gore mo lefase re le phelang go lona re kopana le di-challenge tša lefase mara ge o kopana le tšona di fe Modimo. Ge o di representa Morena Jesu ke ra ge o tšea dilo o di representa go Morena Jesu, Ge re fihla go Morena, diakotama tša lemoga gore se se ile sa diragala koteng ya sefapano le tšona di be di badilwe. Rena re hwentše phenyo ka Jesu Kriste. Ka mantšu a mangwe, ntwa re tlo no tšwela pele re kopana le yona, mara ge re kopana le dintwa tša bophelo, nna ke re gona ke re di tsebiše ka Jesu. ge mathata a etla a re a wela lapa e no a botšišana ne le tseba gore kua koteng ya sefapano go diragetše na ge bolwetse bo etla bore bo go apara mmeleng wa bo gopotsa gore na o bo lemoga gore o ile a bethwa ka gare ga dikete ga mengwaga e ketepedi e fetileng na betho ya ileng a bethwa o be a bala le le lena jale ga lena tirelo goba ga lena kabelo ka ra mmele wa ka nna ka ditho tša jesu kriste ke fodile moka. Motheeletši, Ba fenyang ke ba nang le tsebo. Lentšu la Modimo le re re tla tseba nnete, gomme nnete e na le maatla a go re lokolla. Nnete e na le maatla a go re lokolla ka gare ga go hloka tsebo. Batho ba bantši ba tšhaba go tšea kgato ya bophelo ka baka la gore ga ba tsebe nnete. Batho ba bantši ba sepela ka poifo ka baka la gore ga ba tsebe nnete. Dafita o re, Morena ke seetša sa ka. o re ke yena mophološi wa bophelo baka na ke tlatla ke sa boifa na na ge ke ya go robala go reng ke sa boifa e ka ba e le gore ka nnete modimo ke ya mo tseba na gore bošego ge ke robala ke lala ke kwa mešito bošego e ka ba ke morena yena ke ya mo tseba na go reng ge ke sepela ka ra sefatanaga ke tšhoga ge ntho ngwe le ngwe e diragala go reng ke tletše ka poifo ka ra bophelo baka ka lentšu la modimo le re modimo ga re fa moya wa poifo Moya wa poifo ke sešupetšo ngwanešu sa gore moya wa Modimo o gole le maphelo a rena ka baka la re ge re hlahla goba re sepela re hlahla ke moya re sepela re hloka poifo ge motho a sepela a na le Modimo ga a sa boifa. Ka baka la'ng na? O a tseba gore a sa fenya ke selo, o sepela le mofenyi. E re ko go bala le lentšu la Modimo go Johana, Johana wa pele chapter 4 from verse number 4. Johana o re ga e bolela gore bana bešo tla ke le botšeng, o re lena le šetše le fentše moka. E re baporofeta ba baka le ba fentše, e re ka baka la re o mogolo kwa beng ka mogare ga lena go feta wa leng mo lefaseng. ka mantšo mongwe motho ya sepelangana le modimo o tla kwešiša gore ke swere modimo o mogolo wa go feta medingwana ya lefasele ke swere modimo o mogolo wa go feta le baloi ba lefasele ke swere modimo o mogolo wa go feta dilo ka moka tše ba ka dimensiona ke modimo wa tlhotseng dilo ka moka ge ke swere yena ke swere ke swere ke swere ke swere legodimo ka bophara ge ke sepela le modimo ke swere modimo a ke sa boifa selo ba ka no ntlhomara ka mokgwa ba ntlhomarang ba re na ke sa sepela ka poifo o re ga e bolela bokeng ya jeremaya jeremaya o re ga e bolela the book of jeremia chapter 10 verse number chapter 8 verse number 10 jeremia o re le ge ba ka lakana o re lakanang e tla ba lefela o re tlama lefoko le ka seke la tia ka baka la re modimo o na le rena Ka mantšu a mangwe, Tate Jeremia o ile a lemoga gore go na le batho ba ba khukulang bošego, ba lala ba bolela tše ba di bolelang kgahlanong le bophelo ba ka, ba lala ba bolela tše ba di bolelang kgahlanong le lapa la ka, ba leka go ka dira tše ba di dirago gore go se ka ba le tšwelopele ka gare ga bophelo ba ka. O re, Lakanang, lakanang ke mokgwa gore le ka no kgobakana mo le kgobakanang. A na le kgobakana bošego? a la le kgobakana ka masa a la le kgobakana ka botere ya mosegare a la le kgobakana letšatši le fiša go tonya it doesn't matter o re lakanang mara go lakana ga lena e tla ba lefela o re tlemang lefoko bolelang se le se bolelang ka bophelo ba ka but it's just a waste of time o re a feleletša o re ka lebaka la gore modimo o na le nna se ke se šupetša ngwana ešo sa gore ge modimo a na le rena a re sa boifa selo ge modimo a na le rena ga re sa tšhoga re sepela re lokologile re tšama re opela difela le ge re ya mošomong re tseba re mo re fetileng gona re na modimo o mogolo kwa leng mo go rena ga o sa boifa selo e le go tseba gore nageng yo o dulang gona ba bolela ba re moue go tletše banna ba bagolo ge ba letšatši le fiša pula e nona ka two minutes wena ga o lokaola ka lele ka baka la re modimo o mogolo kua leng ka rega gago motšheletšhele ge dipula di ina ka magadima a re sa tšhabela ka fase ga mepete re a tseba re modimo ke modimo o maatla modimo wa tšhireletšo ga re sa boifa ge dilo di diragala le ga pula dina motheletše re no dula re tseba re ke tšhegofatšo tša modimo ga di thapiše lefatshe dimela di mele re kgone go ja dimela a re sa boifa selo ka baka la re modimo o sepela le rena motlhomong ngwanešo kana montheeditšong o le gona wa ipotšiša na matshobana wa kgonega gore ke phele ke sena poifo na ka baka la gore ge ke robala ke lala ke tlaišega bošego go na le dintho tse di diragalang ka ke robetše ge re thoma letšatši le dikela ke ya lakalela na bošego bo tlang ka baka la gore go bosega e le mosegare ge letšatši le thoma go dikela go thoma go ba masetlapelo la ke re ngwaneso go a kgonega

Moo ke phemelago ke yo godimodimo, ke lala morithi wa Ramaatla wohle, ke bolela le Morena ke re, O setšhabelo sa ka, mme o sebo sa ka, o Modimo wa ka o ke mmotilego. Dafida o re, Ge ke ntše ke dutše ke phemela ke mang? Ke wa yo godimodimo, ke Modimo ka sebele. o re ga a tšwela pele o re ke llela moriting wa yo wa ramaatla ohle ka mantšu a mangwe ge ke ntše ke phela ke sepela ke direlo tše ka moka mo bophelong ke sepela ka tlase ga tšhireletšo ya Modimo ebile ke bolela le Modimo ka mehla ke re wena Modimo setšhabelo sa ka wena Modimo o sebo sa ka o Modimo wa ka o ke mmotilego potšišo ya ka ke gore na wena o botile mang? mohlomongwe ga se wa bota modimo ke ka baka la go phelang ka poifo mohlomongwe go na le dilo tšeo di botilego ke ka baka la go phelang ka go boifo go na le batho ba e le gore ba na le dilo tše ba di botileng ge bošego ba robalalabalalaba di gomaretše mara ba ntše ba sa romela na ke re gona ke re ga wa lapiša ko go se robalena modimo o gona modimo wa go fa boroko modimo o gona modimo wa go fa khutšo a wa lapisa ko go tlaišega bošego sa robale na go lala go diragala ditiragalo ngwakong wa gago mešito bošego ikwa batho ba bolela o sa tse gore ke bomanna ngwanešu jesu kriste o gona wa go bitša o re lena botlhe ba le tlaišegago lena botlhe ba le lapilego lena botlhe ba le palelang ko go robala o re yena o gona a ka go fa boroko wa go bitša mamhla ga a bolela jalo motheeletše o re ga a bolela bokeng yela ya pisa ya ya ya ba- ya ya revelation o re ke mo keme mojako wa pelo ya gago ke ya opaopa o re ge fela o ka bula nna nka lalela le wena le bošego go robala o ka e sa tlaišega ka baka la re thato ya modimo ko rena le wena motšeretšhe re phile ka bophelo thato ya modimo ko rena le wena re phile re robale boroko thato ya modimo ko re phile in a good health thato ya modimo ko re phile re sena dipelaelo ka ra dipelo tša rena modimo gona emna modimo wa phela ngwaneso gona mo leng gona ke bolela ka modimo wa go fa bophelo ke bolela ka modimo wa go fa boroko ke bolela ka modimo wa go fa khutšo ke bolela ka modimo o le goreng go sepela le yena ga o sa boifa ke bolela ka modimo o le goreng ke bolete bošego le mosegare ba gona baleti mo lefase mara ke bolela ka modimo wa ka go letang ge o robetše wa re go robetše o swere ke boroko a maker sure ya gore ga gona ntho ye o tlaišang ka ra bophelo ba gago na ke re gona ke re o gona jesu kriste ya fodišang malwetši di gona dilo tše re di nwa mo lefaseng tše di lekang go okobatša mebele ya rena ka ra malwetši ya re swereng mara ke bolela ka modimo wa reng ga fihla a ntšha bolwetši ka medu re šetse re lusitše hope ka ra lefase ka baka la malwetši a filego maina re bona o ka re modimo ga a sa le maatla go fodiša o gona modimo ya fodišang malwetši ka moka se segolo kore wena dumela go yena a ka fodiša malwetši ya gago dumela go wena a ka go phomola dumela go yena a ka go fa kholofelo batho ba bantši re tshwenya ke gore na re šetše re phela ka standard sa lefase go na le dilo tše šetšeng ba re boditše tšona ke diprograme le megopolo ya rena di re hlokiša tumelo ge o re wa dumela tša lefase le re ka mo di re bolwetši bo ba gape ba re a bofole bolwetši bo ba re a wa bo jo betha ka two minutes ke ka baka la eng na ke lefase mara modimo o re dilo ka moka di a kgonagala ge fela motho a dumela Ngwanešu, ge o dumela, le bolwetši bona bo bo tla fola. It doesn't matter na ba bo reile ka leina le le feng. Jesu Kriste o gona. O re dilo ka moka di a kgonagala ge fela re dumela mo go yena. Motheeletši, ke nyaka go rapela le wena. Go na le batho ba ba lahletšeng toulo ya bophelo ka baka la poifo. Ke ile ka kwa motho o mongwe ge ke sa gola A re go thušang go reila koloi, go thušang go aga ntlo e kgolo ka baka la re ba tlo no go loya wa hwa wa e tlogela. Se se bontšha gabotse gore go na le ntho batho ba mmoditšeng yona gore ge o thoma o e ba le dilo tše di botse batho ba go loya. Ge o thwa o tšhaba go go go kaonafala bophelong ka baka la re o tšhaba go hwa. Na ke re potšišo ya ka gore Go thuša eng go phela ke tlaišega ke sena selo ke sokola mara ke phela? Go, go, go petere ke be le tšona ke ikhwela mara e be gore at least I've done something. History batho ge ba ngopola ba tla ngopola ka tše dibotse. Nna ke re gona ke re ge o na le Jesu Kriste dilo tšeo e no ba dipolelo fela. Nna ke re gona ke re go na le batho ba bantši ba ba fihlileng mamtlha re tseba di-history tša bona. Na wena ba go phala na? na ke re gona ke re jesu kriste go sepela le yena o tla ba mofenyo o se ke wa boifa to succeed o se ke wa boifa le go šoma mo o nyakang go šoma gona jesu kriste gona ke bolela jale ka re go na le batho ba e le gore ba dutše fase ba tšhaba go ya go šoma ba re gape nna ka mogae papa o e le gore ba kry-a interview le tšatši la mathomo a sešo bereka ba mmetha ka legadima nna ke re gona ke re you are not like your father ge o se ka amogela jesu kriste jesu kriste o tla go leta o tla go šireletša o se kebe wa boifa ngwanešu o ka no ba ditiragalo di le gona mara ntho o e tlhokang ke jesu ba kone ba ka lapeng la geno ba ba feditše ka baka la ditiragalo tšeo mara you are different jesu gona ge o amogamogela wa sepela le yena ba tlo thoma go tseba ka lapeng la geno gore go na le motho wa tlišitšeng phetogo ka lapa ka baka la gore na jesu kriste ga a tsena ka lapa dilo di a bofologa jesu kriste ga a tsena ka ra lapa dilo di a fetoga ke bolela jale ka baka la re paulos ga e bolela bokenyela ya bakuranta chapter 3 verse number 17 lentšu la modimo le re morena ke moja E re gomme mo moya wa Morena o rileng gona ke mo go bang khunologo. Ngwanešu ka mo tšea Jesu o tsena le yena ka gae. Go ntše ba boifa ba tsebare ga dipula di na ga ba tsebe gore ba tšhabele kae. Mara wa ba botša gore Jesu gona Jesu wa phela na ke tla tlha ke sa boifa mang. Dafita o re ga a bolela o re tla ke le botšeng bana bešo Modimo. ke setšhabelo sa ka ge ke ne mathata ke sa tsona ke tšhabela go mang ke tšhabela go morena gomme modimo wa mphimela ge ke boifa tša lefase le ke tšhabela go yena gomme ke a phologa ngwanešu o gona jesu kriste o ka tšhabela go yena wa phologa lentšu la modimo kua bokeng ela ya ya ya ya ya bokeng ela ya the book of proverbs di ema chapter 18 lentšu la modimo la hlalosa Diema o re ga e bolela gore tla ke le botšeng leina la Morena ke sebo se se thata. E re baloki ba mathela go lona goba ba tšhabela go lona ba humana phologo. Na ke re wena ke re go kopana le mathata ngwanešu le gona leina la Morena tšhabela go lona o phologe go kopana le tša lefase le tšhabela go Morena ke leina le re le filego ka lona le le gore re ka phologa o re ga e bolela bokeng yela ya Bukeng ya Bakorinte, Lentšu la Modimo le le hlalosa, o re, Ga go na leina le re le filwego ka legodimong le ka tlase ga lefase le re ka go phologwa ka lona efela ke leina la Morena Jesu Kriste. Batho ba tlile ba ipitša ka mabitso, batho ba tlile ba ke pha di-title tša maemo a godimo, batho ba ba khunamela, mara Jesu Kriste o filwe leina le le bego ka godimo ga maina ka moka e re ko go botse ge e le gore go na le leina le e le gore le tlile ka morago ga jesu kriste goba le tlile pele gore ka morago i don't care mara e re ko go botse ngwaneso lentšu la modimo le re leina le le filwe borena ka godimo ga maina ka moka gore ge le no le bitša fela e re matswalo ka moka a tla khunama e re maleme a tla bolela maleme bolela ka race different races go ya le ka ka dinaga maleme ka moka bophara re ka mentiona ka moka lefase ka bophara e no ba gore merafe ka moka all the languages tša mo lefaseng ka moka batho ba tla bolela ba re Jesu Kriste ke morena it doesn't matter gore ba e bolela ka sepedi it doesn't matter ba e bolela ka seventa it doesn't matter ka afrikaans ka english ka sepotšokisi ka seng it doesn't matter jesu kriste ke morena nna ke re gona ke re jesu kriste wa phela motheletše ke ile o tswalela molaetšang mara ke rata gore re ile o rapela nna le wena Thapelo ya rena eo ba gore motheletši gona mollong gona o ka ba le gona motheletši molaetšo o kwa gore o bolela le bophelo ba gago lentšu la modimo ga le tšwele le fela le tšwele na le morero ngwanešu o ka no ba e le mokgalo o phela ka poifo o tlaišega o tšhaba go tše kgatho ka baka la dilo tšeo di kweleng goba dilo tše di diragetšeng ka lapeng la geno na kere gona ke re stand up e tšwa ka raga comfort zone e tšwa ka raga bofega tša jesu kriste modia morena le mophološi ka ra bophelo ba gago o tla kgona go bona phuleletšo ka ra bophelo ba gago ke lo rapela le wena motheletše gona mo e leng gona ge le gore wa tseba gore ka molaetšeo o bole relevant straight your point mo e le goreng o kgona go lemoga gore molaetšeo modimo o ba bolelele bophelo ba gago gona mo e leng gona motheletše nna ke re gona kele ke rata go rapela le wena phagamiša matsogo a go mo e leng gona ponye matlhogo go kgonega o ile go rapela le nna re rapela re no kgopela modimo re modimo a re fe maatla a re fe moya wa lerato moya o maatla wa go fenya moya wa poifo ka ra maphelo a rena ke mokgwa mongwe wa go ke neela go modimo gore jesu kriste re ya go hloka ka baka la bo gore re phela ka poifo re tlhoka modimo wa ka re fang sebete a sepela le rena le ka ra dihlabano tswela matlhago ke lo rapela o ntšha le morago ka thapelo yena e re morena jesu ke kwele lentšu la gago ke a le amogela ka ra bophelo ba ka go tloga le kgono le ke ngwana wa modimo ke a phološwa ka Jesu Kriste morana Jesu ntšha moya wa poifo ka ra bophelo ba ka o ntlatše ka moya wa maatla moya wa lerato moya wa modimo go tloga le kgono ke phološitšwe ke ngwana wa modimo ke sepela ka confident le maatla a moya wa modimo ka ra bophelo ba ka go tloga lekgono ke phološitšwe ke fetogile ke sebopiwa se seswa sa morena jesu gae ke le godimong ka leina la morena jesu amen motheletše Lentšu la Modimo go leba la bukeng ya la John chapter 1 verse number 12 le re go bohle ba ba mo amogetšego ba amogetšeng ba ba mo amogetšeng ba dumetšeng leineng la gage o ba neile maatla a go bitšwa bana ba Modimo ngwanešu nna ke re gona ke re welcome into the family of God.